na maũndũ marĩa maingĩ ũracemania namo nĩ tondũ nĩ igũkũ inspire na njĩra nene mũno makĩria na mũno ngũrehagĩra andũ arĩa wendete mũno nĩgetha magakwĩra o kaũndũ nawe ngoro yaku ĩkaigua ĩkenete nĩ ngũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ tabarĩra ya gatarũ ga kezia tũrareherwo nĩ tayari land and housing limited aya maratigĩrĩra atĩ nĩ wegwatĩra gatĩri handũ hega handũ hena title deed handũ ũtangĩtunywo nĩ mũndũ kana ũtangĩhenio nĩ mũndũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda waku ndũrĩ na ngucanio na ndũrĩ hĩndĩ ũgakũrehera thĩna Ngwĩre mena mburoti njega mũno makĩria ũngĩaka go downs kũrĩa mwena wa Thĩka na ngwĩre mwena wa Kenyatta Road mena mburoti njega mũno mũno makĩria ihutĩtie Greater Eastern Bypass. Kũu no wake nyũmba yaku ya gũikara na no wake nyũmba ya gũkomborithia. Ũngĩenda kũmenya maingĩ megiĩ mburoti iria ah, Tayari Land menacio ũrabatara kũhũra namba ĩyo yao ĩrĩ hau thĩ nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ magũteithia na njĩra njega mũno makĩria. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũini wendete mũno mũno makĩria mũini wendete we gwa kahinda na akoretwo akĩarĩria ngoro citũ na ministry yake ya ũini nĩ hutĩtie mĩoyo mĩingĩ mũno makĩria ũyũ ndoĩkaine gũkũ bũrũri witũ oĩkaine nginya nja wa bũrũri witũ wa Kenya na amwe aitũ hihi magĩciarwo no akĩinaga tondũ tũtingĩkĩaga andũ mena mĩaka ikũmi matwĩroreire Na nĩ wega mũno makĩria tũmenye veterani witũ mũthenya wa ũmũthĩ nũũ na nĩ akinyĩte thĩinĩ wa studio. Mwathani arogocwo. Arokunywa mwena kezia. Amen. Amen. Thengio mũno nĩ gũtũgenera. Asante, karibu. Na rĩu niĩ ndiũĩ kana ngwambĩrĩria na kũria thiri ya gũgĩikara ũkĩrĩ o young and beautiful nĩ ĩrĩkũ? Oi. Ndũkĩgeithie mwĩroreri witũ. Mwĩroreri mũkaru wa gatarũ nĩ ndakũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. ndĩ haha na nĩgetha tũkorwo hamwe twaranĩrie hamwe twĩkĩrane hinya na tũthiĩ rũgendo rũrũ hamwe rĩu nĩ ndũra tũirĩtu tũrĩa tũnini ũrĩa tũmĩana tũnini tũrĩa tũrorania huyu nĩ mgani mhm. ndũkĩhutie rwĩmbo rwaku rũrĩa rwanamenyekana mũno o hanini kaire tũmenye warũinĩire ha ok rwĩmbo rũrĩa rwanamenyekana mũno nĩ rwĩmbo rũrĩa rugaga ũcio nĩ jesu mũrũthi wa juda

ĩno nĩ kaunti ĩrĩkũ tũretĩra ndũĩ rĩu no wega andũ maikarĩte handũ makauga ule ni wa kwetu rĩu rĩ niĩ kezi ya ngandĩ wa kaunti nyingĩ Ehe. Ah, ngwĩciria niĩ niĩ nĩ niĩ mwana- mwananchi mzalendo Ĩĩ. tondũ kaunti ciakwa nĩ nyingĩ ũikaraga ũgĩceraceraga makaunti ngĩceraceraga makaunti yes Eh, mũrang'a Ehe. nĩkuo kĩhumo yes ngacoka baba oimĩte mũrang'a Ehe. ngacoka ngaciarĩrwo na ikuru Mhm. ngacoka ngahika kĩambu Yes. rĩu kaunti icio ciothe Rĩu nĩ ciakwa. kaunti icio ciothe nĩ ciaku. Nĩ No mũndũ. ngũgĩciria we kaunti yaku nĩ Naikuru tondũ nĩkuo wakĩonekeire, nĩkuo waciarĩirwo. Kũu nĩkuo- kũu nĩkuo ndaciarĩirwo Kũu nĩkuo no waciarĩirwo. baba nĩ wa mũrang'a Okay. and of course na mami Ĩĩ. no rĩu magĩkorwo maimagarĩte ngĩgĩciarĩrwo Naikuru magĩgĩikara kũu. Wamenyire no ũine rĩ? Eeh ũhoro wa kũmenya ũhoro wa kũina ndamenyire reke njuge kwambĩrĩria kũina ndambĩrĩirie kũina ndĩ kairĩtu kanini ga kĩndũ mĩeri mĩaka kenda. Mĩaka kenda, nine years. Na nine years actually nĩguo ndaingĩrire kwaya.

ndathiĩ ngĩinaga ũguo rĩ mhm. of course mũndũ e primary ndũgĩkoragwo na maũndũ maingĩ ona gũtiko na kuona ithe gũtiagĩkoragwo na kwaya na nĩ gwakoragwo traditional dancers na rä ririkanaga rä mwe nä ndathire ngä ingä ra tondå ndendete må no kå ina ngä ingä ra traditional dancers rä å rä a andå moragio nä mekwenda kå ingä ra traditionarikana iria ithuä tweyohaga kä rä a tå keyoha macuka makongo marä a macanå ragwo ngĩkĩingĩra ngĩkiuga na nĩ ngũkĩenda gũkĩina mhm. tũgĩgĩka atĩ tũgĩkĩrutwo rwĩmbo twarutwo rwĩmbo rĩu tũkĩina mũno mhm. ndakĩinũka ngĩgĩthiĩ mũciĩ ngenete ani ũmũthĩ nĩ nyingĩire traditional dancers ngĩkĩra mami ũrĩa tũkĩinire ũrĩa mũdancire mami agĩkĩnjĩra no wega no ningĩ ũhoro ũcio ndikwenda gũkũ ũhoro ũcio ndikaũigue gũkũ ũcio ndikwenda gũkũ Ĩĩ. icio icio rĩ icio ndeto ndikwenda kũigua Ehe. ngaa ingĩgĩtuĩka so frustrated frustrated ngĩgĩtiga tondũ no nginya ngĩathĩkĩre mami nĩguo ngĩgĩtiga gũkĩina na arĩa arĩa matwakĩingĩrĩte nao rĩ makĩnjũria ngĩkĩmera ndikũina ĩĩ Mm. okay gĩikara ũguo rĩu rĩu rĩu nĩguo ndake- ngĩkĩingĩra kwaya at least I got solace Yes. kwaya ya kanitha Ehe. na cukuru no tũgũkĩina but uh, ndakĩingĩra high school rĩ wamenya high school nĩ gũkĩrĩ christian union Ĩĩ. gĩkĩika atĩ christian union rĩu kũu nĩ ndakĩinire o wega biũ Eh, rĩu kuu wĩna platform ndĩ na njega platform na ndakĩhinga cukuru kanitha kũrĩa ngĩthiaga Eh, Ndakĩ- nĩ ndakĩrĩ o kwaya-inĩ so but rĩu ũhoro wa gũtunga nyĩmbo rĩ eh, ndacokire gũ- kũ- kũina as a recording artist yes ndacokire kũina much later rĩu ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ woka kũinĩra ha na rwĩmbo rwaku rwa mbere ũkũina atĩa na rwarĩ rũrĩkũ Ah, rĩu gũka kũina rĩ Eh. kĩnjuge ngũthiĩ studio rĩa mbere eh. ndathire studio tũrĩ four ladies yes. twakoragwo kanitha-inĩ hamwe twatongoragia praise and worship mhm. kanitha-inĩ mm -hmm. uh, wa KAG handũ hetagwo Mbagathi eh. na rĩu mũhunjia witũ rĩ etagwo Bishop Armstrong Chege yes.

Koguo warĩ ũmwe wa arĩa mainaga Joy Bringers. Mm. Hĩndĩ ya TV ciarĩ cia black and white. Black and white na yarĩ o KBC ĩĩ. Na yokaganga Sunday thaa inyanya. Sunday ya Sunday thaa inyanya. Ehe. So rĩu tũgĩgĩcaria nyĩmbo iria tũgũkĩina. Ĩĩ. Joy Bringers. Mm -hmm. Twagĩthiĩ twakĩina rĩ tũgĩkora Mr Kasanga na Mr Kimwere nĩo makĩrĩ kuo. Tũgĩkĩina no rĩrĩa twakĩina twarĩkia rĩ Producer Mister Kimwere agĩtwĩra atĩrĩ rĩu rĩ niĩ no nyende mũno nĩ mũraina wega mũno na no nyende mũno kũmũheaga kũina no rĩu angĩkorwo mũrĩinaga na mũrĩinaga live rĩ nĩ ĩrĩkoragwo ĩrĩ hinya mũno mhm. rekai ũguo mũthi mũrekondi nyĩmbo mũciĩkĩre kaseti-inĩ mũndehere Rĩu nona tũgĩgĩcoka rĩu tũgĩgĩtarĩria mũtungatĩri mũtungatĩri agĩtwĩra hatikĩrĩ na thĩna eh. nĩ mũkũrekondi wow. koguo mm. abacha agĩtwethera studio mm -hmm. na nĩ harĩ na mũhũri warĩ ho kani ũrĩa watũhũragĩra praise and worship mm -hmm. kanitha-inĩ tũgĩgĩthiĩ studio ĩmwe yarĩ na kahuruma eh. no no not huruma uhuru estate mm -hmm. tũgĩkĩrekondi eh. that was in 1994 Aha. rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo twarekondi no igua twakĩrekondi rĩu tũrĩ tũrĩ tũrĩ andũ ana Ehe. tũgĩthiĩ na mbere twathiĩ na mbere rĩu gũgĩtuĩka rĩu niĩ tondũ nĩ niĩ free rĩ ndarĩ na ndarutaga biacara rĩ hapa na pale rĩ Eh, eh, ngĩtuĩka nĩ ndĩ distributaga music eh. rĩu in the course of distributing music rĩu ma- ma- matuka-inĩ rĩu nĩ kwa the late kamaro kwa kimani thomas kwa mama julia the late na na acio angĩ na aciangi na awa maitũ na au mhm. so in the cause of it hĩndĩ ĩmwe eh, Kimani Thomas akĩnjĩta akĩnjũria manjĩtaga wa Ruth my eh. first born etagwo Ruth okay. kita wa Ruth eh, he mũndũ ndĩrenda kĩrĩa nĩ ndaiguire mũgambo waku kaseti-inĩ ĩno ĩ eh, no ũbaki mũndũ ngĩmwĩra ĩ aya rĩu agĩkĩnjĩra he mũndũ ndĩrenda kũrekondi ĩ koguo no ũke ũtuĩke backup yake ngĩmwĩra ĩ ngĩgĩthiĩ mhm. rĩu gĩkĩ backup gĩkĩ backup Paul Njoroge Ehe. Kamũrigo. Ka- ehe, Paul Njoroge wa mĩrigo thĩ Oh, mĩrigo. Ĩĩ. Oh, nĩ ndanyita. ngĩmũ ngĩkĩmũbaki rwĩmbo ainĩte ĩrwĩtagwo atĩa mwathani karũkũriganĩra kwĩ nyamũ wũi thĩinĩ wa thĩ ehe kĩbaki rũu okay ka back up ĩka back up ĩ kĩambĩrĩria gũgĩtwo kĩambĩrĩria gũgĩtwo back up wega kĩambĩrĩria gũgĩtwo rĩu gĩkĩ back gĩkĩ back andũ maigana ũna a kĩrĩa Recho a Sara Kei na na

wa gĩthĩnji. Ũgũtũra ũthakaga andũ a andũ andũ kota ngĩruta nyĩmbo ciaku. Ndũrehe nyĩmbo ciaku ona ithuĩ tũgĩke atĩa? Ehe. Tũkũ Tũkũhũrĩre. tũkũ tũgĩke atĩ tũgĩkũrekondi ona we ũkorwo na na Nyĩmbo album. ciaku, yes. Ngĩmwĩra ihinda rĩakinya nĩ ndĩrehe. Ĩĩ. Na ngĩ- Ngai agĩkĩndeithia ngĩgĩkorwo ndĩkĩrĩ na nyĩmbo igĩrĩ ithatũ inya ithano. Hĩndĩ ĩyo no mĩhaka Wĩyandĩkĩire. twakĩrekondaga album ng'ima ya nyĩmbo ikũmi na Ikũmi na igĩrĩ igĩrĩ. so ihinda rĩa gĩkinya rĩ Ehe. ngĩmũtwarĩra nyĩmbo Eh, na agĩkĩcagũra iria twa- twa- twatwaraga nyĩmbo agatwara nyĩmbo ta thate eh, nĩgetha acagũre acagũra wamwĩkagĩra kaseti-inĩ wamwĩkĩra kaseti-inĩ agĩthiĩ agĩgĩcagũraga iria arakĩenda Eh. agĩcagũra ikũmi na igĩrĩ tũgĩkĩruta album yetagwo ngwĩhitha thakame-inĩ ya jesu ũkiuga atĩa

na ngiuga, na ũndũ ũrĩa, ũndũ ũrĩa Ngai andutire nĩ atĩ, when when o ũrĩa Ngai augĩte atĩrĩrĩ, ũngĩhokeka na indo cia mũndũ ũngĩ, Ngai nake no akũhe ciaku. Nĩ agũkwĩhokera ciaku. Nĩ agũkwĩhokera ciaku. Yes. Na nĩ tondũ when I, rĩrĩa ndekaga back up. ndekaga na ngoro yakwa yothe mm. kuona ihinda rĩrĩa rĩagĩkinyire rĩakwa rĩa kũina rĩ mhm. ngai agĩkĩrathima rwĩmbo yes. na ngĩcokia ngatho mm -hmm. na ũndũ ũcio ũkĩndeithia kũnyiha mũno yeah. na kwĩraga mwathani kĩrĩa gĩoka uh, along my way yes. ni I'll be doing my best uh -huh. kũneana kĩrĩa to my best wateithio nĩ producer niwe mm. wakwĩra atĩrĩrĩ no wĩine mm. agwĩta akwĩra kĩndũ onaga thĩinĩ waku mm. ũndũ ũcio ndũkoragwo kuo thikũ ici ũngĩenda kwĩra andũ atĩa ah, ingĩenda kwĩra andũ nĩ wega nĩ wega mũno mhm. okay nĩ kũrĩ andũ thĩinĩ wa thĩ metagwo destiny connectors yes na nĩ wega mũno hĩndĩ ciothe mhm. ũgakoragwo ũgĩciria who are you and what can you give to the world yes ndũgatuĩke mũndũ selfish koguo ũngĩkorwo harĩ kĩndũ ũrona thĩinĩ wa mũndũ na no ũhote gũteithia mũndũ ũcio kĩndũ kĩu kĩmũrute from this level to the other level nĩ he bata mũno mm. wage kũigua ũiru yes. ũtuĩke selfless uh, ũhote kuoya kĩndũ kĩu mm -hmm. mũndũ ũcio enakĩo umuteithie nigetha mukinyukithie ikinya riu ringi yes. tondu makinya mothe thiini wa muturire kezia mm -hmm. gutire mundu ungiuga ati oimire A mm. agikinya H leave alone Z mm -hmm. ati e wiki from A to Z yes

na maita maingĩ twĩciragia nĩ mbeca Ĩĩ, no mhm. even giving kũ- kũheana ũgĩ waku Mhm. kũ- kũ- kũheana a hand, a helping hand Yes. it is more blessed to give that hel helping hand Mm. than to receive that helping hand That is true. so nĩ he he bata mũno mũno mũno na no nyende ka kũencourage mũndũ hau atĩ ndũkanaigue ndũkanaigue ta ũra misuse wo Ĩĩ. when you are helping somebody Yes. actually ndũra misuse tondũ kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũteithagia mũthĩni nĩ ngai agwatagia agwatagia ngwatio Yes. na wona waigua kĩrĩkanĩro kiuga atĩ mũndũ ũrĩa ũteithagia mũthĩni Ndũgecirie atĩ necessarily Ngai araria ũhoro wa mũthĩni ũcio ũhoyaga hau Aca. ũkĩhĩtũka. No, ũcio nake arĩ oho mũteithio. Eh, yes. But, mũthĩni nĩ mũndũ ũrĩa ũrabatara ũteithio at that Kwa particular ndagĩka ĩyo, time. yes. Ũcio nĩwe mũthĩni. Ehe. Na ũcio nĩwe ũrerwo. Eh. Ũngĩmũteithia, Nĩ Ngai wa gwatia ngwatia. Ona gĩtonga gĩkĩhetũka na ngari nene kĩũre bara. Ĩĩ. Kwa ndagĩka ĩyo nĩ mũthĩni. Nĩ mũthĩni tondũ ndoĩ bara. Ĩĩ. Ndũĩ njĩra ĩyo. No nĩwe ũmĩũĩ. We ũrathiĩ na magũrũ. Nĩwe ũmĩũĩ. Na ũkuĩte kĩrĩa hũma yaku ũgĩthiĩ mũgũnda. Yes. Hĩndĩ ĩyo we nĩwe ũũĩ na wamũteithia nĩ Ngai wa gwatia ngwatia. Wow, wow. Na rĩu after 1996 kuga ũkwĩhitha thakame-inĩ ya Jesu, rwĩmbo nĩ rwaiyũkio na rwagĩra.

Kĩrĩa, Mwathani akĩ, gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa ndageragĩra-rĩ, atĩ Mwathani akĩndirikania atĩ nĩ athiũrũrũkĩirio ota ũrĩa Jerusalemu ĩthiũrũrũkĩirio nĩ irĩma, nĩ tondũ wa harĩa ndarĩ. But nĩ tondũ rĩu ngĩina rwĩmbo rũrũ niĩ nĩ nduĩte itua-rĩ, the inspiration yarĩ ciugo iria ciĩ thĩiniĩ wa ibuku rĩa Danieli. daniel purposed in his heart yes that he will not defile himself Mm. na irio cia mũthamaki ona kĩbungo kĩa mbere noguo kiugĩte Danieli danieli agĩtua agĩtua itua itua, yes. rĩa kwaga gwĩthahia Eh. and of course kuma harĩ maandĩko macio rĩ eh, ngakiuga na niĩ nĩ ngwenda gũtua itua ta danieli Eh. atĩ ndigwĩthahia na maũndũ na marĩa maũndũ marekwo marĩa thĩ. me gũkũ yes yani danieli apapacĩte nĩ ũndũ wa irio iria ci- ma- merĩtwo marĩe Mhm. marĩ imwana nĩgetha magĩe na hinya no nake akĩmenya oro wega tondũ irio icio ci- citi- citirĩ o hau o ũguo no nĩ nĩ irĩ nĩ- hena cause ĩrĩa ĩratũma maheo irio icio Ĩĩ. no rĩu naniĩ ngakiuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa marĩ kuo thĩinĩ wa na kwĩ maũndũ maingĩ mũno kezia Ĩĩ. mangĩgũthahia Yes. makũigua ma- ma- makuona you know, magwĩciria mangĩ magũtwarĩrĩrio mangĩ Ĩĩ. magwĩkora Ĩhĩ. rĩu all those things eh,

oririe kana Sara nĩ mũtumia wa Ibrahimu yes. Ibrahimu akiuga aca nĩ mwarĩ wa maitũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa Ngai amũgũire akĩmwĩra we ũhana ta wĩ mũkuũ we ona tondũ wĩkuo nĩ ngũkũraga akĩmwĩra mwathani I did this I did it uh, from the integrity of my heart yes.

rĩu thutha ũcio 90 thutha wa 98 no wagĩcokire ũgĩtũinĩra rũngĩ thutha wa 98 eh, the year 2000 nĩguo ndainire ũcio nĩ jesu mũrũthi wa juda ehe nĩwe njata ĩrĩa nene ya kĩwariĩ o hamwe na ingĩ ĩĩ nyingĩ actually album ĩyo yarĩ ya gĩthweri kĩzia ehe rwĩmbo rũu noruo rwarĩ rwa gĩkũyũ eh, ta tũrũhutĩrie rũmwe rwaku rwa gĩthweri tũrũririkane rwa gĩthweri rĩ eh. harĩ na nyĩmbo ta sifu bwana nyote mataifa sifu ni jina lake

na thutha ũcio no agĩtũinĩire rũngĩ twenda kwamba kũigua nyĩmbo mm. ciaku gũtwĩririkanie no rĩu aini mekaga ũguo waruta rwĩmbo rwerũ rĩ tũticokaga kũririkana iria wainĩte twamba gũconcentrate na rũu waina kwa ndagĩka ĩno ona mũndũ nĩ aiguaga interview tena kuga haiya ona rũu nowe wainĩte haiya kumbe nĩwe wainĩte rũu mm-hmm. yes the year 2000 2000 2003 203 yes ĩĩ nĩguo ndarutire album ĩtagwo njata njata rĩu njata nĩyo ĩ nyĩmbo ta rĩu njata rĩ andũ aingĩ meciragia njata nĩ ũcio nĩ jesu ĩĩ no njata rwĩmbo rũu rwa njata rĩ Mhm. rũinagwo jesu njata ya kĩroko

Ngĩka ũhiki nĩ twagĩkire ũhiki ũkĩ ndakĩhonokire kĩnjuge ndahonokete na nĩ ngwenda kũ encourage mũndũ ngĩaria ndeto ici yes. ndahonokete ndĩ mũirĩtu mm. ndeka CP o ũguo yes. niĩ ndirĩ wa 84 ndeka CP o ũguo yes. ngĩhonoka rĩu koguo ngĩthiĩ form 1 ndagire mm. ndĩ mũhonoku mm so na ngĩgĩthiĩ na mbere ngĩgĩthoma mĩaka yakwa na ndĩ mũhonoku o toguo ngũkiugĩte Christian Union mm -hmm. at one point ndarĩ chair lady wa Christian Union mm -hmm. uh, na nĩ twakĩhunjagia mũno and of course na kanitha-inĩ yes. na ndakĩrĩkia thukuru rĩngĩ gĩthiĩ na mbere mm. na gũtungata mwathani gũthiĩ makrusedi gũthiĩ kũ gwĩka atĩ gũtungata ngai ũrĩa mũndũ ũngiuga nĩ ũtungatĩte mwathani wĩ yes. mũirĩtu mm. na

twathama tukaneana indo imwe irũgamĩrĩre mbeca tondũ tũtirĩ na mbeca we o period ya mĩaka mĩaka almost almost 10 years yes ya werũ werũ werũ werũ warĩ werũ warĩ we mu- mũnene biũ nginya kũrĩ hĩndĩ twaikaraga Eastleigh na nĩ ndirikanaga

gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma nduĩke atĩ nĩ ndĩraga nginya mbeca cia gũthiĩ rĩ mhm. nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ mimi baba na nĩ mimi mama tondũ baba ekwa mhm. baba e thukuru o nĩ arathoma baba nĩ agĩa na mwĩto mhm. wa ngai na baba nĩ athiĩ kĩrĩa theological school okay.

baba nĩ athiĩ thukuru Mm. magana kenda nĩ mo rent Yes. Ũguo twambe tũtare Eh, rent. twarĩhaga ten- te- rent ciringi magana mau Matano matigara mana. matigara mana na no namenya wĩ mũndũ wa ngai no nginya ũrute taithi No nginya ũrute taithi koguo hatirĩ na ciringi mĩrongo ĩyo na-

rĩu rĩ ndatigwo na thiri teni mm. rĩu thiri teni ici nĩ mũirĩtu ngũrĩ haĩ nĩ irio ngũgũra ĩ na nĩ kana nĩ fare kana nĩ fare kana school fees kana school fees rĩu ona ngĩrigwo rĩu nĩ atĩa mhm. koguo rĩ ngĩtiga wĩra mhm. tondũ ndakĩonire rĩu ici rĩ itiakĩnjigana irakũhũmia tũhũ irahũmio tũhũ nona mhm. rĩu rĩrĩa ndaingĩrire rĩ ngĩkĩingĩra in the world of business mm. eh? jack of all trades kĩrĩa gĩothe Ĩĩ. ndona nĩkĩo ngwendia wĩra wothe rĩu niĩ gũtirĩ wĩra itarutĩte gĩcia yes thĩnjĩte ngũkũ ehe wanyita nĩ gũthĩnja ngũkũ ngabuta ĩĩ ĩta- tondũ ndĩ- cia kwendia Ĩĩ. rĩu ngũkũ cia kwendia nĩ ndũngĩbuta na maĩ ũratamba we gĩrĩra maĩ hau matherũke Ĩĩ, nĩ ũramĩbuta ĩmwe nĩmĩbuta o rĩrĩ hiũ orĩrĩ hiĩ tanahora rĩ ngabuta ngaikia moko ngaruta mara ukamatigira kaigangio Ngaĩ, ngaruta ngaruta ciothe ngaruta mara na Ĩĩ. kaigangio ngacoka ngaheria wega ngacicokia thĩinĩ kaigangio na Ĩĩ. na kĩrĩa na ngoro anga na ndũ Ĩĩ. ũgacicokia hau ũgathiĩ ũkendia ngendia nĩ thiĩte nginya na kũu industry area ngagũra mĩcere ngoka ngathima ngathi kwenderia andũ maobici ngũkũ Yes. ndendagia maobici na mĩkawa nona wĩra ũcio ũgĩcoka ũkĩhara mm. my, my brother in law ĩtagwo gacanjagei aromũrathima mm -hmm. akĩnjĩra nyina ruthu ndĩna thoko na haha ũguo getagwo maziwa na hau st stevens na hau ũguo njogoo road ũkaĩ ngũigĩre akĩnjigĩra gathoko mhm. gakwendia rĩu ndendagia cereals mũtu ndengũ bla bla bla ngĩkĩendia

niĩ ngĩgĩthiĩ na mbere tondũ ndingĩkĩhaicange no mencio nĩ ngari cigana ngũingĩra Ak- ithatũ nĩ ngari hakuhĩ ithatũ na icio nĩ mbeca Ĩĩ, na noigua nĩ ni baba mama ĩĩ. rĩu ndagĩthiaga magũrũ Ehe. rĩu rĩ mũthenya ũmwe ronino ambĩrĩria eronino ũyũ mũthenya ũmwe ngĩkĩinũka noigua nĩ open market Yes. twatigaga rĩu thoko twahumbĩra na maratathi ĩĩ ronino ĩkiura Mũthenya ũmwe yakiurire ĩgĩkiura-ĩ, rũcinĩ tũkĩroka-rĩ, indo ciothe cirathire na rũĩ, irathire na maĩ ma El Nino. Magĩthĩnjire, nĩ ngũgĩcoka ningĩ kwĩ my brother in law ndĩmwĩre atĩ njigĩra kangĩ nĩgeka atĩ. Aca, nĩ wĩhang'ie. Rĩu nĩ ndĩhang'ie rĩu, ngĩkĩhang'ia. rĩu nĩ- nĩ nĩ ũikare hau rĩu ndũramenya nĩ atĩa ũgwĩka Ĩĩ. na nĩkĩ kũigua ngiuga atĩ niĩ ndioĩ gũthiĩ na matatũ nĩ kuga atĩa Ĩĩ. ngĩkinya handũ rĩu mũtũrĩre ũkĩritũha Ehe. rĩu nĩwona wa- wĩra wa kĩrĩa nĩ warema rĩu ndiramenya nĩ atĩa ngwĩka rĩu ndathiaga tu taũni na magũrũ o nĩgetha njeherie

rĩu angorwo nĩ ndona mũndũ wahe kĩbaũ yes ngagĩikũrũka gĩkomba mm. ndagera gĩo ya gĩkomba Mhm. ngagĩthiĩ ngatonya ngagĩ- ngakora thũkũma iria andũ mathurire iria ciaku ĩgũtuĩka yerũ icio Yes. nĩcio ngwabu tondũ angĩkorwo ndĩkĩrĩ na kĩbaũ rĩ na nokĩo kĩrĩgũra thũkũma rĩ nokĩo kĩrĩgũra iria rĩa mwana rĩ nokĩo kĩrĩka atĩa rĩ kĩbaũ kĩu gĩtingĩigana kana ona ngone ciringi mĩrongo ĩtano itingĩigana ngakĩgera hau ngagũra nyanya cia bunjika mm. ngagũra thũkũma icio ciĩ hakuhĩ gwĩka atĩ gũtuĩka yellow ngakĩgũra gĩtũngũrũ gĩtũngũrũ ndandia niĩ kĩa gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ mm. we kĩu no ũndeheire ndagũraga ndagũraga kĩa mũtĩ ngakĩgũra kĩu ndagũra kĩu kĩa kĩu kĩa mĩtĩ kĩu kĩa green ngamenya kĩu mhm. ciumia icio nĩ ikũigana nĩ ici ikũigana tondũ nĩ- nĩ- nga- tũkwambĩrĩria na tũmahuti tũtũ twa ngirini mũcoke mũrĩe coke kanini tũrĩa kanini kau kanini kanini Ĩhĩ. na gakimbo ngakĩgũra karĩa kani Ĩĩ, gagatinangio ũguo thikũ mũgwa mũgwanja mũgwanja o mũthenya ka peas na gatũngũrũ kau kanini okay na rĩu nyanya ona nĩ ciakinyĩte handũ igatuĩka luxury koguo nĩ tũmaguta tũ na gĩtũngũrũ na nĩ kĩrĩa njiganu na kamũtu mũtu mũtu mũtu ka- kapaki kamwe rĩ Ĩĩ. twarĩaga hakuhĩ ciumia igĩrĩ tondũ nĩ gakima twaruga ngima capa ĩĩ ĩyo noyo ĩkarĩo rũciũ gũtiraringa gũtiramakania ĩigana atĩa ĩĩ na thũkũma wakĩruga ũgagĩ kĩihũria maĩ ĩĩ nĩgetha icirĩe ngima nĩgetha ihote kũrĩa ngima ĩyo so ngĩgĩthiĩ ũ- ngĩgĩthiĩ ũguo ũguo ngai agĩ ũgagĩkinya handũ ũkoria atĩ ngai tũrĩ o hamwe Mhm. urona ta gutiganire na niguo course. utungatire riu Na no nĩguo uraina ũtungatire. andu ni Ĩndĩ ona makumenyire nja ĩndĩ ũ ndinĩte ehe aca okay hĩndĩ ĩyo nĩ nĩ kĩrĩa nĩ nĩ nĩ kũhacwo kũrĩa gwĩtagwo kũhacwo rĩu Ĩĩ. nĩ ndaigua rĩu thiaga tondũ ndirĩ kĩndũ ndĩrathiĩ gwĩka no nĩ ndĩragĩthiĩ nĩgetha ndikae gũtinda njikarĩte hau mũciĩ Ĩĩ. nona ngakiuga atĩ reke thiĩ tĩ para adventure ndahota kuona kĩndũ ndahota kuona ũndũ niĩ nginya macati nĩ thiĩte gĩkomba ngathi ngetha macati ngathiĩ kwambĩrĩria kũrũrĩria andũ arũme mawabici magakĩgũra amwe nĩ mekũgũra magakora nĩ ũgoka 15 15 ũgoka ũgakora mũndũ nĩ ekire atĩa nĩ agĩrire mbere yaku aca O nĩ athire. Mũndũ nĩ athire rĩngĩ nĩ athire rũtha kana nĩ mire kũu. Nĩonire nĩ cia ciake nĩ ciaigana. Ĩĩ nĩ agĩtigire wĩra. Kana nĩ athire ũgathiĩ ũgathiĩ ũkerwo John arĩ kũ? Ĩĩ John ndanoka ũmũthĩ. Mhm. Ũgathiĩ rũciũ ndarĩ. Aya John rĩ nĩ athire rũtha. Ũgĩcoka mweri ũcio ũngĩ John nĩ atigire wĩra. Ĩĩ. Rĩu wĩra naguo ũcio rĩ kĩhara. Rĩu rĩu that was that was the life. Na nĩ ndirikanaga kwĩ hĩndĩ hakinyaga ngakorwo Kezia. gwakwa niĩ ndiũĩ kũrĩrĩo ki mhm. nĩ gwakĩa mm. he rwĩmbo nyinĩte ndainire ndainire album ndainire i think 2008 mhm. rugĩte rugaga kĩrĩa rugaga nĩ wega mwathani nĩ wega mwathani nĩ wega mwathi nĩ ũtugi waku atĩ gwakĩa ndoragia gwake anjĩke atĩa Mhm. na gwatuka ngoria gwatuka nĩkĩ gwatuka njĩkĩte atĩa Ĩĩ, o gwatuka gwake njĩke atĩa na gwatuka njĩkĩte atĩa Mhm. tondũ nĩ gwagĩkĩa ndirĩ na gwagũthi ndirĩ na wa gwĩka Ĩĩ. na nĩ gwatuka mũthenya ũcio nĩ wathira na ndũgacoka Mm. ndirĩ ũndũ ona ũmwe njĩkĩte Mhm. nona so it was a very very frustrating life no ngai akĩrĩ o mwega Ĩĩ. nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ka mau mothe mũndũ ndagĩtũraga oro hau rĩu nguga ũkũnjũrĩtie gĩtũmi gĩa kũina o ta ũrĩa jerusalemu Ĩĩ. so nĩ hakinyire mũthenya ũmwe ngĩĩta kamũcemanio na ngĩra mwathani niĩ rĩu nĩ ndoka Mm. nĩ ndaigua biũ nĩ ndakinya mũthia yes tondũ nginya ciana nĩ cioĩ tu atĩ gwakwa kũngĩarugirwo cabaci nĩ moĩ nĩ mũgeni ũroka kwĩna no nginya kũrĩ mamu na nĩ anakunja Eh, itũra rĩ Eh. nĩ ũroka Eh. kaĩ kwĩna mũgeni ũroka Ehe. tondũ nĩ moĩ mũgeni nowe ũngĩtũma kũrĩo cabaci ĩĩ na ũraruga cabaci tondũ nĩ wenda kũhitha thĩna ndũkwenda gũkĩ expose ĩĩ na nĩ ndirikanaga nginya I have my cousins na my aunt mokaga mm -hmm. sisters cia mami na my cousins na ndakwira kizia moka ndathiaga nduka-inĩ mm. ngakomba mutu wa cabaci ngakomba mucere mimi thaini matiramenya mararia cabaci cia komba makarĩa cabaci na makarĩa kĩrĩa kĩngĩ gĩothe marenda kũrĩa no tondũ ndakomba ndiũĩ ngarĩha nake ngai no makĩinũka ũkanyitwo nĩ stress nganyitwo nĩ stress Nĩ ndirikana kwĩ hĩndĩ mokire kũnjĩtĩra mburoti ciendagio anga ndiũĩ ngiri mĩrongo igana ndiũĩ nĩ cigana. Rĩu twaikarĩte thĩ ũguo makĩnjĩra hei atĩrĩ na nĩ njũĩ nĩ maranyona. Ĩĩ metagwo Grace na my aunt etagwo Martha. Makĩnjĩra atĩ rĩu rĩ eh he buroti rendio ĩ ĩ na twagire tũtigũtigana thutha ĩ no nginya tũkũmenyithie no nginya tũkũmenyithie ĩ yes nĩgetha Ndũkae kũhĩtũkĩrĩrwo. ndũkae kũhĩtũkĩrĩrwo ĩ ningĩ nĩ moĩ no ũgũre Ĩni, kũringana na cama ciria mararĩa Ĩhĩ. namaciamene nĩ cia gũkomba ngĩkĩmera eh. ũkĩmera atĩ tiga ũkĩmeire nĩ ngwĩbanga ĩ nĩ ngwĩcokanĩrĩria ndore maũndũ ngwĩcokanĩrĩria ndore ũrĩa macio maũndũ mahana no hĩndĩ ĩyo tondũ maranjĩra ũhoro wa ngiri mĩrongo Cabaci iria ciĩ metha igũrũ nĩ cia nĩ cia gũkomba. gũkomba na Ũgithe mwaka- thĩna. na mwaka ũmwe ũngĩthira ũnjĩti- ũnjĩre atĩ ngorwo njigĩte ngiri icio ndingĩkorwo nacio Nduri. tiorũ ngiri mĩrongo Icio ithano. ithano ndingĩkorwo ndĩ nacio ũngĩhe atĩ ndakũhe mwaka ũmwe ũkorwo ũkucanyĩte ngiri ithano ndingĩhota Ĩĩ. tondũ ndirona ndingĩona kũrĩa ingĩkĩruta Ĩĩ. no ningĩ rĩu nĩwamenya andũ a ngai twĩragwo

Psalms 23 ĩroiga mhm. atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga alama ya dukuduku mm. wakinya na hau mbere ĩkauga ona ingĩtuĩka nĩ ngũgerera mũkuru wĩ ndumata ya gĩkuũ ndirĩ kĩndũ ingĩtigĩra nĩ gũkorwo arĩ hamwe nani mhm. thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩcio itũmaga makũke kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩ ona ingĩkorwo nĩ ngũtuĩkania kana nĩ ngũgerera mhm. ũguo nĩ kuga Werũ-inĩ ũcio ti wa gũtũũrwo yes. nĩ wa kũgerera mm -hmm. nĩ wa kũhĩtũkĩra koguo ndiugaga ona ingĩkorwo ndũraga ona ndiugaga ona korwo njikaraga kana ona korwo ndaikara kana ona korwo ingĩtũra yugaga ona ingĩtuĩka nĩ ngũgerera kana nĩ ngũhĩtũkĩra kana nĩ ngũtuĩkania yes. werũ-inĩ wĩ mm. nduma ta ya gĩkuũ mm -hmm. ndirĩ ũgwati ngĩtiga ũguo point nĩ atĩrĩrĩ werũ-inĩ ũcio no ngĩkora wĩ werũ-inĩ ũcio nĩ kũgerera ũragerera ti gũikara ũraikara kuo aca ndũkorogeirwo kũu you are just passing through yes nĩ tondũ kwa nĩ gũikarwo wagĩthĩnjia ngĩkĩrĩ o kuo no rĩu ngĩkĩrĩ kuo rĩu rĩu rĩu rĩu mahinda maya tũrĩ rĩ No nyũmba ndaumire ĩhingĩtwo no gaikio nja na twana. Eh. Kwĩ hĩndĩ ndiahingirwo no kũrĩ o hĩndĩ landlord okire na akĩoya indo. Nĩagĩra indo ciaku? Akĩoya indo akĩnjĩra nginya rĩrĩa agĩtwĩra nginya rĩrĩa mũkahota kũrĩha nĩguo. Rĩu mwathiĩ kũ na ciana? o kũrĩa tũgathiĩ no hĩndĩ ĩyo mũthuri nĩ arĩkĩtie rĩu niĩ ndeci reke ngwĩre kezia mhm. mũtũrĩre rĩmwe nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ nĩ athiĩ thukuru nĩ anini mĩaka yake ĩtatũ rĩu ngĩkĩhinyĩrĩria mũno ngĩkiugaga wona agĩ- akĩrĩkia thukuru rĩ Ndagagĩũka erere. nĩ agũka oerere na nĩ agũka ika- Ah! werũ rĩu ningĩ ũgĩka atĩa ũkĩha ũkĩha biũ Ĩĩ. rĩu haha werũ nĩ ũreha mũno tondũ rĩu we nĩ ũra expect na tondũ wĩ ndungata ya ngai rĩ Ĩ? njĩtĩkĩra ngũ- njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria gĩkĩ tondũ nĩwe ndĩreciria nĩwe ũngĩkĩnjimbu in the right way Bamĩrĩ ci nyingĩ iria ira fail, ira fail nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ ngũrani, ũmwe wamo wĩ thĩna, poverty. Na kũringana na ũrĩa watarĩria poverty yaku rĩ, nĩ yakũhutĩtie na mũthuri waku o inyuĩ erĩ? O ithuĩ erĩ. Na mũtiahĩtanĩirie poverty ĩyo? Aca. Kana mũtiatiganire nĩ poverty ĩyo? Na bamĩrĩ ci nyingĩ rĩ, njũragano nyingĩ ciĩkuo nĩ ũndũ wa poverty. Yes, kwĩ andũ mara break up nĩ mbeca. Yeah. angĩ mara break up nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtwo infidelity angĩ mara break up nĩ ũndũ wa poverty kĩtũhutie hau ha poverty Poverty. we na bamĩrĩ yaku ona gũtuĩka nĩ mwarĩire thĩna ũcio wothe mwarĩire nginya mũikagio nja mũtia break up ire aca what are we supposed to do o toguo ndoiga nĩ wega mũno ah, kũgeithwo nĩ kiugo kĩa ngai Tondũ kiugo kĩa Ngai, mũhe mũini wa rwĩmbo oinire atĩ mbuku ya Ngai nĩ theru ĩndeithagia gũthinga. Nĩyo kĩrori gĩakwa, tene ndaugaga kĩrori, mm. kĩrori kĩrori gĩkĩ kĩrori gĩa gũthiĩ kĩmigukumi gĩakwa kĩmigukumi gĩakwa no yugaga nĩyo nĩ kĩrĩa mbuku ya Ngai nĩyo kĩrori gĩakwa nĩ gĩcicio gĩcicio mhm. ngĩthiĩ handũ o hothe koguo nĩ wega mũno mũno mũno kuoya kiugo kĩa Ngai na ũgĩkĩre thĩinĩ waku. O ta ũguo ndainire ngiuga nĩkĩo nĩ ngwĩigĩra kiugo gĩake ngoro-inĩ, tondũ nĩkĩo kĩroi na gĩthimi kĩa ngoro. Ũkaiga kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ngoro yaku, nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa kiugo kĩa Ngai gĩakwĩra atĩ ona wagerera mũkuru-inĩ wĩ nduma ta ya gĩkuũ. Niĩ ciugo icio actually Psalms 23 is my favourite psalm. atĩ ona wagerera kĩrĩa mũkuru-inĩ wĩ nduma ta ya gĩkuũ ndũkae gwĩtĩka tondũ nĩ kũgerera ũragerera yes ndũra- ndũraikara ho koguo ũngĩkorwo na kiugo kĩu gĩ- kĩgu- kiugo kĩgũgwĩkĩra hinya thĩinĩ waku rĩ kiugo kĩu nĩ gĩgũgũteithia mũno gũthiĩ tondũ niĩ ciugo icio cia ngai nĩcio ciandeithirie ti kuga atĩ ona niĩ ndingĩekire ũrĩa arĩa angĩ mekaga yes no mm. atä kå igua thä na nä å gä kä rire må no ä reke ngwä rekecia kä ria kä mwe kä rä a ndoragia hä ndä ä yo raigua ndä retana ndä reta ndĩreta kamũcemanio na mm. ngera mwathani rĩu nĩ ndoka twaranĩrie tondũ ihinda rĩu nĩ rĩega mũno ũgakinya handũ tondũ reke ngwĩrekezia maita maingĩ na ithuĩ andũ arĩa honoku rĩ sometimes

you know ugaikara ka fantasy ine ka bururi keho ukaga kurora reality mhm. uria life iroiga life iroiga nduri na gia kuria no ngai akureheire gia kuria life iroiga ona nduri na mbeca cia kuriha nyumba mm. no kugeire na kiama we have to calm down nie ni ndakamire down to that life uharuruke ukinyire haria reality haria reality ri ya kuga atiriri mhm. ndina thina na ni ndiragerera mathina yes Ngĩra mwathani rĩu nĩ ndoka, niĩ njũĩ nĩ ndũrĩte ngũtungatĩte mwathani, na niĩ ingĩrora wega mũtũrĩre-inĩ wakwa ndirĩ handũ ndĩrona ndahĩtirie njĩra mm. ona ha mm -hmm. ndikĩũĩ kana mehia makwa makĩrĩ ma gũkĩhikio nĩ ndungata yaku kana marĩ marĩkũ mm. no na kũhana ũguo mwathani niĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mm. ũtangĩka ũndũ mwerũ niĩ nĩ ndakinya mũico yes.

expected mm. after gũgũtungata ũguo wothe ngũtungatĩte rĩ ndieciragia ũngĩndĩhĩria na kĩ ũũ nĩguo ngĩndĩha na mathĩna maya ndikĩrĩ handũ ndĩrona niĩ ndakuhĩtĩirie rũgendo rwitũ ruothe kuma rĩrĩa ndahonokire no tungata ũrĩa wothe ngũtungatĩte niĩ ndeciragia atĩrĩrĩ atĩ ũkũnjoya kĩndayaya kĩrĩa kĩragwo nĩ

Haha ngona nĩ ta andũ arĩa mũgĩtainwo nao nĩ marakĩrora makona nĩ ta mwatuĩkire confused fellas Yes. andũ erĩ irimũ Marona mũtiĩciragia. tiri ũndũ mũreka atĩ Ĩĩ. tiri ũndũ mũreka mũtirĩ mũtirĩ- mũtironeka ta mũriumĩrĩra kana kũrĩa ngĩra mwathani rĩhĩ niĩ haha nĩ tũkũrĩkanĩra nawe niĩ haha ndakinya nĩ ndakinya mũico ũtoke we mwenyewe i am feeling like i am giving up i'm feeling like i'm throwing the towel yes ndikũhota mhm and at that particular time hau nĩho rwĩmbo rũu rwokĩire mm mwathani akĩndongoria maandĩko-inĩ macio thĩinĩ wa Psalms 125 yes marĩa moigaga atĩ arĩa mehokete mwathani mahana ta kĩrĩma gĩa Zayuni mhm. kĩrĩa gĩtangĩenyenyeka no gĩtũraga na o ta ũrĩa Jerusalemu ĩthiũrũkĩirio nĩ irĩma ũguo nĩguo Jehova athiũrũkĩirie andũ ake kuma rĩu gũthiĩ na mbere na rĩrĩa mwathani anjĩrire ũguo ngĩigua ngoro yakwa yacokwo nĩ thayũ mhm. na ngĩigua mwathani akĩnjarĩria akĩnjĩra hau ũrũgamĩte it is there is only a very a very slim thread nĩ Yes. karũrigi kanini mũno Mm. ũragerera igũrũ rĩu nĩguo ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ Ah, ndĩraigua ngĩenda gũkũria ciũria nyingĩ mũno kũhucikana na rũgano rũu na ndikwenda rũraihe mũno no no nyende ũhutie hanini tondũ ta rĩu nĩ ũkoraga families nyingĩ thutha ũcio ngai nacokire akĩmũteithia tondũ no nginya ũtwĩre harĩa wakinyire ũkaomoka thikũ ici tugaga ũriomoka ũriomoka ĩ nĩ tũgũkinya hau hore gwathire ũgĩtuĩka atĩ

Kwĩ nao angĩ mokaga mwena ũyũ ũngĩ magatigana tondũ nĩ magĩa. Ũgakoraga mwanake nĩ agĩa kana mũirĩtu nĩ agĩa akenda kũũrĩra responsibilities either agathiĩ agetha mwanake ũngĩ na kũu nja kana mũthuri agetha mũtumia ũngĩ na kũu nja. Akariganĩrwo nĩ matukũ marĩa marĩ harĩa gathĩna-inĩ tondũ macio nĩmo maũndũ marĩa mara happen ĩra families. Yes. ya eh, reke njuge nĩ we- nĩ- nĩ- nĩ wega mũno mũno mũno mũno mũndũ kũririkana Mhm. hau oimĩte yes na ta rĩu niĩ ingĩriganĩrwo biũ biũ biũ nĩ harĩa ngai andutĩte rĩ god no ani judge very harshly yes ingĩtuĩka atĩ no ndiganĩrwo nĩ harĩa ngai andutĩte tondũ o toguo twaiga ndiagĩtũrire oro hau Mm. nĩ hakinyire handũ

ĩ tondå må tå rä re nä ta ibuku chapter ä yo yaku rä u ä yo ä guå rä tio tha icio Mm. atä ä gå tå ra ä hana å guo aca naca ndũkae kweherera nĩ tondũ no ĩrĩgarũrũka chapter ĩyo Mm. na chapter ĩyo ningĩ ĩyo ĩngĩ ningĩ ya guũrio onayo chapter ĩyo mĩmenyerere mũno Mm. na wĩmenyerere mũno wĩ chapter-inĩ ĩyo tondũ ĩyo nĩyo ĩkũ determine chapter icio ingĩ cia mũtũrĩre waku ũrĩa Yes, ikũhana yes. it will determine Mm. ũrĩa ũgũikara ũ- ũrĩa

Akũnyorokeria bathi rĩngĩ nĩ ya makara mm. kana ona rĩngĩ ti ya makara nĩ ya nĩ bathi ũkaigĩrĩra thitobu igũrũ mm. no ningĩ mũbuto ũcio no nginya ũrĩ nyoroka nĩgetha mũthuri ũcio athiĩ kũrĩa arathi mm. kaũndũ kau kanini ekire nĩko gatũmire mũkinye hau mũkinyĩte mm. kaũndũ kau ge kanini yes. na ndũkanae kũiginwo atĩ ĩhiĩ

ũgakora ciana ciaku nĩ irĩte mm. ũgakora actually nĩ mekĩte homework mm -hmm na ũgakora irio metha-inĩ ũcio nĩ wĩra na ũrĩa mũtumia ũcio arĩcoka akome thutha waku mm. tondũ maita maingĩ mm. tumia nĩo makomaga thutha wa thuri nĩ tondũ nĩ harĩ maũndũ no nginya arĩtiga harĩrĩirie koguo mũndũ ũcio nĩ araruta wĩra koguo kĩrĩa ngai amũhe ndũkanae kũriganĩrwo atĩ ũtue atĩ ah, mũtumia ũcio kana mũthuri ũcio ndarĩ handũ anyitĩte itemi Ĩĩ. na ona ngorwo nĩ mũtumia ngai angĩkorwo nĩwe mũtumia ngai a- a choose kũrathima Yes. nawe ndũkae kũri- ndũkae kũriganĩrwo atĩ onake mũthuri ũcio harĩ o handũ ha Ake- atemete it- atemete itemi Yes. tondũ mũthuri ũcio tau nä å koraga rä ngä nä ndanaigua athuri nginya magä complain. å kaigua må thuri aroiga atä rä rä mũirĩtu ũyũ twanire nake auma thukuru o ũguo mm. ona ndarĩ kĩndũ arĩ nakĩo tigo certificate ya thukuru ngĩmuoya ngĩmũtwara thukuru agĩthoma ũmenye hĩndĩ ĩyo ũrathoma muthuri ucio waku atu niwe niwe riu nake niwe baba na niwe mama niwe baba na niwe mama eh tondu no nginya akirora agike ati ciana yes

niĩ ndi- ndi- I- I don't- ndi- ndi- ndingiuga no ũkorwo no ũngĩagĩire nacio no ũngĩagĩire hina Eh, in, na- in other means not tina tina kĩrĩa kĩu. Ndũngĩkinyĩte hihi hau ndũngĩkinyĩte ũrĩ. hau hau ũkinyĩte wow na ngwĩciria nĩ tũrĩgĩa na session ĩngĩ na ngwĩte twarie ũhoro wa marriages tondũ nĩ ndĩraigua kĩngenia na nĩ thengio no nĩ ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ iribika wapi ukaomoka e, kama vile nimesema Eh. mtu hakai katika hiyo jangwa Eh. mũndũ aikaraga werũ-inĩ ũcio yes koguo nĩ ngai nĩ agĩteithirie hĩndĩ ĩyo ndainire rwĩmbo rũu rwa ngwĩhitha thakame-inĩ Mhm. Ah, o toguo ngugĩte mũthuri wakwa arĩkia thukuru niĩ ndecirĩtie hau nĩho tũkwamũkĩra Mm. no it didn't happen like Yes. that

ũgagĩtwarwo kanitha-inĩ ũgathiĩ ũkaina ũgakendia tũkaceti ũgatwarĩra producer mbeca ciake na ũgatigwo na ciaku tũgĩgĩthiĩ ũguo no nĩ hagĩkinyire handũ ngĩkĩrutĩra ngĩrutĩra rwĩmbo rwakwa rũu rwa rwĩmbo rũu rwa ũcio nĩ Jesu yes nini rwarĩ it was self production na o ta ũrĩa ngugaga whatever you do ĩka ũndũ ũcio na ngoro yaku ĩ yothe mm. na angĩkorwo na angĩkorwo nĩ mũndũ ũrekĩra mwĩkĩre tu na ngoro yaku ĩ yothe wow. nĩ tondũ rwĩmbo ruo na ngoro rwarĩ rwa producer rwa, rwa, rwa ngwĩhitha thakame-inĩ mm. na rũu rũngĩ rwa nĩ nduĩte itu yeah. I did my best Yes. I gave my best na gwakinya nĩ gũthiĩ ango nĩ gũthiĩ mission ndiatigaga Eh. ĩ atĩ nĩgetha ndagatuĩke nĩwe ũrateithĩka mũno Eh. nĩ ndakuaga ona ngorwo ka percentage gakwa nĩ kanini Yes. nĩ ndakuaga and I did my best hĩndĩ ĩrĩa ndarutire ũcio nĩ Jesu nĩ njĩtĩkĩtie biũ kezia Ngai nĩ kũndĩha andĩhire wow Tondũ- rĩrĩa waugire ũcio nĩ jesu Ĩĩ. mũrũthi wa juda ngai akĩ ngai agĩtĩkĩra rwĩmbo rũu nwaigua Wow. rwarĩ rwa- rwarĩ rũmwe tu Ĩĩ. album ya gĩthweri Ĩĩ. rwarĩ rũu tu na rũngĩ ndainĩte rũ- rwĩragwo gĩkeno kĩ- gĩkeno kĩa ngai ũrĩa ũtũraga muoyo Yes. ciarĩ igĩrĩ tu hau Ehe. cia gĩkũyũ no rwĩmbo rũu nĩ rwagũrirwo mũno Ĩĩ. na agĩkũyũ magũraga o ma- kĩnegenaga Ĩĩ. atĩ rĩu atũinĩire rwĩmbo rwega ũraikia kaseti nyĩmbo ingĩ cia gĩthweri na gĩthũngũ Ĩĩ, No andũ nĩ hau-inĩ ma- ciothe njega andũ hau-inĩ ciothe cia gĩkũyũ moĩ cia ikũyũ nĩcio moĩ cia njega gĩkũyũ rĩu nĩ nĩ kĩrĩa rĩu magĩkĩgona nĩ magũire mũno rwĩmbo rũu nĩ rwa I- igĩkinya mĩeri ĩtatũ ndaruta ndaruta kaseti ĩyo mbeca iria ciahũthĩkĩte in about two months kuma Yes. ndarũ release nĩ ndacoketie mbeca ciothe na mahũthĩro makwa wow mothe. wow na hĩndĩ no ũrateithia family Ndio yaku ndateithie na ĩyo nĩ kaseti Mm. hĩndĩ ĩyo tiguo gwacokire immediately that was 2000 Yes. tukiuga nĩ tũke 2003 Ehe. nĩguo cd ciambĩrĩirie yes rĩu nacio cd ciagĩũka rĩ Mm. rĩu hau nĩho ngai akĩhingũrĩire rĩu mĩrango na mĩrango rĩu nona mũrendia kaseti cd twathiathia rĩ eh, ciĩtagwo VHS VHS nacio ikiuma rĩu mũndũ athiaga ũkendia kaseti CD VHS kuma hau rĩ DVD nacio igĩũka rĩu athiaga ũkara ciothe rĩu nona igua icio ciothe nĩ mbeca ciaku mwathiĩ kũu kũina rĩu nĩ mbeca ciaku gũtirĩ mũndũ mũragayana nake rĩu ingiuga hau nĩho Ngai ahereire break

atĩ anga mũtumia athire aikia ndemu na ciana na aikia ciana ciake mwanake ũngĩ nake athire akinya gwake kiumbu anyua ndawa akorirwo kũu akuĩte angĩ meciria manyue drugs drugs cianyuo cianyuo angĩ meciria andũ mekĩte maũndũ maingĩ moru mũno na result ya kũ give up ũkwenda kũmera atĩa niĩ ingĩenda kũmwĩra mũtumia wangĩ nĩwe mũtumia ndũkae kũ- ndũkae gũkua ngoro tondũ as long as wĩ muoyo, na Ngai nĩ akũhete ihinda rĩa gũkorwo wĩ muoyo, hau ũrĩ ndũkorogeirwo, Ngai nĩ egũka na nĩ egũkũruta hau. Angĩkorwo niĩ nĩ andutire, niĩ mwenyewe angĩkorwo nĩ andutire, atĩ Kezia, na nĩ nguga ũũ ndĩnyihĩtie mũno, angĩkorwo o niĩ ndarigagwo ndokĩra gwĩka atĩa, na gwatuka njĩkĩte atĩa, o niĩ ndathiaga gũkomba irio, o niĩ ndageraga gĩkomba, atĩ ũmũthĩ ũyũ gwakwa nĩ kũrĩagwo na gũkanyuo mm. na ũtoguo gũkugĩte mbere atĩ nĩ hotaga kuoya gatege ukomboka oni obe oni obe utonaga mbeca cia matatũ ri eh, eh. ni wingiraga ndege eh. ugathi gucera kuria urenda ngathiĩ kuria na ngacoka no gacoka na ndoiga ndiroiga uguo winyihitie you are inspiring somebody inspiring somebody yes. inspire mundu ndirakwira atiri your today does not determine your tomorrow yes i mean it doesn't ndĩra- ndĩreka atĩ ndĩra it's not the verdict yes ndauga wega Ĩĩ, tiyo nĩguo. verdict U- a- leo yako haihukumu kesho yako yes your tomorrow is still free and very free yes na no ũkorwo wĩ hau ũrĩ ũmũthĩ rũciũ ũgakorwo wĩ kũndũ kũngĩ kũraihu mũno yes koguo ndũkae gũkua ngoro na wĩtĩkĩre biũ atĩ angĩkorwo ngai nĩ akũhete rita rĩa gũtũra muoyo mm. ĩtĩkĩra ũguo ngai akũhete rita rĩa gũtũra muoyo na uge rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ yes. tondũ kwĩ mũndũ wĩna nyingĩ mũno mm. na mũndũ ũcio wĩna nyingĩ mũno nä gå thiä arathi nä gå thiä arathi mm. ona arä nacio nyingä icio rä u å racaria nä icio iratå ma wende kwä ruta muoyo mm. å cio enacio no right now itirä na bata tondå nä gå thiä arathi no we tondå wä na muoyo we wĩ na rita rĩa ngai gũkũrathima na gũtwara gĩkĩro kĩu kĩngĩ we nawe mwanake ũyũ kana mũirĩtu ũyũ ũraigua wĩ frustrated in life yes na nĩ ũraigua ta ũrĩ- ũra come to the end please please there is tomorrow rũciũ rwaku rwĩho wĩna rũciũ rwaku na ĩtĩkĩra biũ biũ biũ biũ biũ ũreke ngai agũtware rũciũ-inĩ rwaku mm. na ndũkae gwĩtĩkĩra gũtinia mũtũrĩre waku kana kwĩikia abuse-inĩ cia drugs na kĩrĩa kĩngĩ atĩ tondũ nĩ ũkinyire mũico aca hena rũciũ na rũciũ rwaku nĩ rwega na nĩ ngũcokera rĩngĩ rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ ũmũthĩ ona ũngĩkorwo wĩ hau kuga atĩ ũmũthĩ ndũrĩ wĩra ti kuga atĩ rũciũ ndũgakorwo na wĩra Gũtuĩka atĩ ũmũthĩ ndũrĩ na mbeca ti kuga atĩ rũciũ ndũgakorwo nacio. Tondũ korwo ũguo nĩguo, nĩ ndirikanaga kwĩ hĩndĩ ndoririe mũrata wakwa atĩrĩrĩ, kaĩ hihi kũrĩ ngirabu yacorirwo ũguo gũgĩtuĩka atĩ certain people matingĩkĩra kĩwango kĩu no maikarire hau. Akĩnjĩra ĩhĩ, na nĩ ndĩmũcokagĩria ngatho mũno. Akĩnjĩra aca, gũtirĩ mũndũ Ngai acoreire ngirabu atĩ akauga hau nĩho ũkinyĩte, aca.

kana nĩ ũndũ hihi wa mũthuri, kana nĩ ũndũ hihi wa mũtumia waku, ndũkae kwenda kwĩruta muoyo. Muoyo nĩ wa Ngai witũ. Ĩtĩkia atĩ rũciũ nĩ rwega na wĩhe hinya. Na ũririkane ũguo tuugire kĩambĩrĩria, atĩ werũ nĩ kũgerwo ũgeragwo, Yes. ti gũikarwo gũikaragwo. Na o nawe hau no kwa ihinda inini ũthiĩ na mbere Yes. na wĩtĩkĩre rũciũ, atĩ kwĩna rũciũ. na wetĩkia ngoro-inĩ yaku atĩ kwĩna rũciũ ngai nĩ egũgũtwara through there are some people nĩ kũrĩ andũ ngai etĩkagĩra tu amahe ũtonga from, from, you know, from the word go yes na nĩ kũrĩ andũ angĩ ngai arekaga magerere process na we mwenye nowe ũkoragwo oĩ gĩtũmi mm. na ti atĩ acio aheaga ũtonga kĩrĩa right from the beginning atĩ nĩ amendete gũgũkĩra we aca no no harĩa tu thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ hĩndĩ andũ makaiganana mhm. na nĩ wega gwĩtĩkĩra atĩ gũtirĩ hĩndĩ tũkaiganana koguo rĩ wekora atĩ wambĩrĩria kũrĩa kĩanda it doesn't mean atĩ ndũkwambata na akorwo we nawe nĩ ngai nĩ agũteithĩtie wakĩambĩrĩria o o rĩmwe waimbuthũka oro rĩmwe rĩ mm. ti kuga atĩ nawe ngai nĩ akwendete mũno akamena ũyũ aca mm. ithuothe ngai nĩ atwendete no menye ũndũ ũmwe gũtirĩ mũndũ photocopy ya ũrĩa ũngĩ aca aca mm. we were mbere ya ngai you are an original na gũtirĩ mũndũ namba tu harĩ ngai harĩ ngai ithuothe tũkorwo twĩ namba tũkorwo twĩ namba one mm. nwonaga ũrĩa andũ andũ andũ andũ ihenya magĩteng'era maraga raini ũguo nĩguo tũkoragwo ũguo nĩguo tũkoragwo tũhana tiga aya maraga raini ũmwe agathiĩ thutha ngana ũrĩa ũngĩ Ri- ĩtagwo short races ĩno ya 100 meters Ĩĩ. othe maraga raini handũ hamwe ũguo nĩguo ngai atuonaga gũtirĩ mũndũ mbere ya ngai akoragwo arĩ photocopy ya mũndũ gũtirĩ mũndũ namba 2 ithuothe twĩ namba 1 harĩ ngai na ithuothe wi- ithuothe we are so so so different maitho maitũ nĩ so different ũngĩenda kũmenya kĩrĩa gĩtagwo kĩmone Eh, kĩmone kĩa ritho kĩu rĩ mm. nĩ so different na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana ta wĩna ta gĩaku ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ harĩ kĩndũ we ũngĩona and nobody else will ever see that mm. tiga we thĩinĩ wa mũtũrĩre wow. moko maku namo your palm mm. is very very different from any other palm ona mwĩkorwo mũciarĩtwo mwĩ twins yeah. palms cianyu itihanaine itihanaine Ũguo nĩ kuga there is something that you can do and nobody else can do. Yes. Na koguo wagĩa na hinya ũguo wa kũmenya atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ Ngai arenda wĩke na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩka tiga we koguo mm. nĩ ũgũkirĩrĩria nigetha ukinye handu ha gwika kindu kiu ni hari kindu ngai agukuonia na gutire mundu ungi ungi kiona wow. otiga we koguo weterere nigetha ngai akuonia na ukinyire kindu kiu Wow, thank you. Na nĩ ndĩramenya ciugo icio nĩ inyoteirwo nĩ andũ aingĩ, na kwĩ mũndũ ũngĩenda ũingĩ wa ciugo icio ũraria. He mũndũ ũngĩenda tu ũtinde ũkiuga ũguo, ũtinde ũkĩaria ũguo tondũ ũguo nĩguo arenda kũigua. Na ndiũĩ mangĩgũkora kũ ministry-inĩ yaku ya ũtungata nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ wĩ kana wĩna kanitha, na mũndũ hihi nĩ araigua atĩ no nyende tu gũikarania nake auge ũguo arauga ndĩ hau. magũkuona atĩa? Eh, ministry-inĩ ya ũtungata Yes. tũkoragwo harĩa Juja ah, na hau thutha wa JKUAT kanitha wĩtagwo Anchor Christian Church hau hakuhĩ na Gacororo Health Center na maybe noga the next noga no ũkĩnyandĩkĩre Ehe. email yakwa email yakwa nĩ mĩri ndoore at gmail dot com mĩri ndoore N- ndoore nĩ n d o o r e ehe, at gmail dot com dot com yes na facebook nĩ mary githinji Ah, instagram mary githinji yes na ũngĩkorwo wĩ mwena-inĩ wa na kũrĩa ũguo mũrang'a nĩ thiaga he handũ thiaga kangĩma yes. na kahũtĩ mm -hmm. kahũtĩ mm -hmm. uh, thukuru wĩtagwo Kaleo College mm. nĩ thiaga kũu mm -hmm. twĩna twĩna college mm -hmm ya gũthomithia theology wow. and uh, even other courses mm. ngĩũka hau Kaleo College mm. nĩ ngoragwo kuo mm -hmm. uh, sometimes ũngĩkorwo wa mwena ũcio no ũhũrĩre thimũ tũcemanie na kũu magũkũhũrĩra na namba ĩrĩkũ namba yakwa nĩ 0722 0722 27 27 49 49 93 93 thank you na nginya mafans maitũ ma diaspora ona inyuĩ mwĩ included na nĩ njũĩ nĩ ũrakĩenda ona gũgĩthiĩ diaspora maingĩ ũkamainĩre ona rĩngĩ na rĩngĩ ona rĩngĩ na rĩngĩ mĩrango yahingũka Yes. ngai nĩ mwega na ũkĩmere makĩingĩre youtube maingĩre youtube magĩke ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Subscribe, eh? Ma subscribe na ma like. Wow, Ngai gũthiĩ amũrathime. YouTube wethe Mary Gĩthĩnji, you subscribe no thiĩ wone nyĩmbo ciake ciothe ciothe ciothe iria aikĩtie kũu na nĩ ũngĩatwĩra rwaku rũrĩa rĩu wendete biũ biũ rũrĩa ũiguaga nginya ti tarĩ we wainire ũrũiguaga nginya ũkehũgũrwo wambe ũigue kana nĩ rwaku nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũgũkenagia mũno rĩu rĩ kĩthia ciothe nĩ cingenagia nĩ njui ciothe nĩ igũkenagia na nĩ ciaku no ndũngĩaga rũmwe o mũini nĩ arĩ ũrĩa aiguaga rwĩmbo rũu nĩ ndainĩte onokorwo ti rwa andũ mendete onokorwo rũtiũĩkaine mhm. yes ah, reke njuge ta rĩu rwĩmbo rũu rwa o ta ũrĩa jerusalemu ĩthiũrũkĩirio nĩ irĩma mm. nĩ ndĩrwendete mũno mm. tondũ nä rå ndirikanagia harä a twarä anä ire karä ko na ngai rũu nĩ ndĩrwendete na harĩ rũngĩ rugaga ngũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya wĩ ihũa rĩa gĩtuamba na ngwambararie hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda nĩ ũgegetie ngoro yakwa nĩ ũhotete ngoro yakwa wow. nĩ ndĩrwendete tondũ nĩ ma kuma hau ngai andutĩte Ĩĩ. nginya harĩa ndĩ Ehe. nĩ njugaga nĩ ahotete ngoro yakwa Ĩĩ. nĩ ũrĩa ekĩte na ũrĩa ngaruranĩirie mũtũrĩre aini aya erũ maraina ũkwenda kũmera atĩa aya mara nĩ hĩndĩ maraingĩra thĩinĩ wa industry Ah, ngwenda kũmera ũini nĩ mwega Mhm. ũini no ũgũtware kũndũ kũraihu yes na ngai no ahũthĩre ũini Mm. akũrathime ĩĩ na o ũguo wĩ mwega noguo naguo rĩ challenges nyingĩ mhm tondũ still onaguo no ũgũthũkie yes mm. may truth be spoken yes onaguo no ũgũthũkie ũngĩaga kwĩmenyerera ũngĩaga kwĩmenyerera Mm, tondũ wĩini one nĩ ũthiaga kũndũ ũgakora wakinyire kuo tene mhm

na kwĩra ngai agũteithie ũkarekaga tu o makamenya wĩ wĩ igũrũ Mm. no we ũkaririkanaga ngathĩ yaku nĩ ũturumithĩtie magũrũ thĩ yes wĩ harĩa igũrũ no ngathĩ yaku ĩturumithĩte kĩ magũrũ thĩ magũrũ thĩ nĩgetha hĩndĩ ciothe ũgaikaraga ũkĩririkanaga Mm. ndoimĩte harĩa ũguo Yes. na rĩrĩa waririkana ndoimĩte harĩa mĩtĩ ĩyo ũkaga kuo ingiuga atĩrĩrĩ ũini nĩ mwega na mũndũ arenda kũingĩra kuo aingĩre and you do your best he ngai kĩheo kĩu akũhete tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno meriragia kĩheo kĩa ũini kĩheo kĩu ngai akũhete ũkĩhũthĩre wega na njĩra njega na gĩtikae gũkũnina mm. no reke gĩtuĩke gĩa gũgũteithia wow. no gĩtigakũnine wow. amen tũcokie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka mm. ona wĩnyihia mũnene atĩ tũirĩtu tũtũ tũreyũkĩrĩria akezia nĩ tũragwĩta no Hona time, ona wĩna kanitha, wĩna thukuru, wĩna maũndũ maingĩ na in so many other engagements, no goka na ũgetĩkĩra kwarĩria andũ na ma fans maku, ũkamera o kaũndũ. Ngai wa muoyo akũrathime Amen. na akwandandũre na akũhe ũingĩ wa matukũ Amen. nĩgetha ũtwaragĩrie kaingĩ. Amen. Thank you. Etagwo Mĩrĩ Gĩthĩnji, mũini witũ twendete mũno makĩria. Na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gatarũ ga Kezia karĩa wendete mũno makĩria tũkũrehagĩra o kĩrĩa wendete. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũthiania hamwe na ithuĩ kana gũtwarana hamwe na ithuĩ. Thiĩ na mbere na gũsubscribe thĩinĩ wa channel ya Kezia Kariuki Original, ũgashĩaga rũgano rũrũ warũigua rĩ rũshĩe thĩinĩ wa Facebook yaku nĩgetha rũkinyĩre andũ aingĩ o ũrĩa kũngĩhoteka. Na toro ũguo tu. Ndũkage kwaga kwaranĩria na Tayari Land and Housing Limited nĩgetha makũnengererie mburoti njega ĩna Title Deed. Ndakwĩrire ndakwĩrĩra mburoti cia Tayari ndũkanagũre angĩkorwo ndĩrĩ na Title Deed. Koguo ũthiĩ kũrĩa gwa Tayari kana ũmahũrĩre thimũ, nĩ matwaraga mũndũ akone mburoti iria ciothe ingĩmũkenia kana iria angĩenda, nĩgetha wathiĩ kũrĩa mũgũnda we nĩwe ũgũtua itua kana nĩ ũgũkenio nĩ mburoti ĩyo, makuonie Title Deed yayo, nĩgetha ndũkae kwenderio kĩndũ hatarĩ. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria thiĩ na mbere na kwĩrorera gatarũ. Kena ng'ano ingĩ nyingĩ kũu thĩinĩ ũngĩthiĩ wĩrorere, na hĩndĩ ĩrĩa ũrerorera rũgano thĩinĩ rwa gatarũ ga Kezia, nĩ ũrathiĩ na mbere na gũ support ministry ĩno ya gũthiĩ na mbere na kũ inspire andũ othe. Nĩ ngatho cia mwanya, Ngai wa muoyo akũrathime. Thengiũ mũno makĩria mwĩroreri wa gatarũ ga Kezia, na wee ũthiĩte na mbere na gũ subscribe, ndĩrakwĩra gũkũ nokuo maũndũ mega mangĩkorwo makĩonekera. na ndũkae kũriganĩrwo tiga tu kũmĩrĩria ngoro yaku nĩ ndĩrenda gũthiĩ na mbere na gũgũteithia ona gũkorwo ũgĩtonga na ũgakorwo ũkĩiga mĩthithũ yaku wega na mũno kũmiumbĩka tĩri-inĩ nĩkĩo ndĩratigĩrĩra atĩ nĩ wegwatĩra kaburoti o tũgĩthiaga na mbere kambuni ya tayari land and housing limited mũthenya wa ũmũthĩ makumagarĩtie nginya mwena wa thĩka taũni na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda andũ makorwo magĩtonga na njĩra nene mũno nĩ tondũ kuma thĩinĩ wa barabara nene ya Thika Super Highway ndĩrenda gũkũingĩria mita magana matano peke yake na nĩgetha ũkorwo ũkĩgwatĩra mburoti wĩ mita magana matano Thika Super Highway kũingĩra Thika taũni nĩ ũgũkorwo ũkĩgwatĩra mburoti ya quarter an acre na mburoti ĩno ya quarter an acre ĩ- ĩikarĩire barabara ya mita mĩrongo ĩrĩ na ithano kana 25 meters na nĩ ũgũkorwo ũkĩgwatĩra mburoti njega mũno makĩria mburoti ĩno Wega wayo nĩ gũkorwo atĩ nĩ plot residential na no ũkorwo ũgĩaka flats kana go downs, koguo ĩno plot nĩ industrial na no commercial. No ũkorwo ũgĩaka ma go down kana ma warehouses thĩinĩ wa plot ĩno, na plot ĩno no wake nyũmba cia gũkomborithia nĩcio flats, na koguo nĩ plot njega mũno makĩria. Nĩ ndakwĩra ĩkuhĩrĩirie Thika Super Highway mita magana matano tu. nginyagia gũkinya Thika Super Highway na ndakwĩra ĩ thĩinĩ wa Gatitũ Thika taũni. Wega wakuo nĩ atĩ kwĩna thitima na kwĩna maĩ maingĩ mũno makĩria maĩ ma Thiwasco. Maĩ ma Thiwasco wega wamo nĩ mokaga kwa ũingĩ na matigĩthiraga na ihenya na koguo nĩ ũkũhota kũmahũthĩra thĩinĩ wa go downs kana thĩinĩ wa warehouses na ndakwĩra nĩ ũgũbatara gũkorwo na maĩ maingĩ biũ nĩ tondũ ũgwaka flats cia gũkomborithia

ena title deed ena ready title deed ũngĩkorwo nĩ ũrenda gwaka kana nĩ ũrenda gũkorwo ah, ũkĩgũra buroti kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa wambaga kũrora nĩ kana mũgũnda ũcio wĩna title ngwĩre atĩ title ĩno ĩ ready na nĩ harĩrĩrie na koguo ũrabatara o gũkorwo ũgĩũka wone buroti yaku kũhetũkĩra kambuni ya Tayari Land and Housing Limited nĩ tondũ maigaga tuko tayari na nĩ meharĩrĩirie mũno makĩria namba yao ya thimũ nĩyo ĩ harĩa gĩcicio-inĩ mahũrĩre morio ũhoro wĩgiĩ mburoti ici cia gwaka warehouses cia gwaka godowns nĩ tondũ nĩ ciĩrĩndĩ na nĩ ciharĩrĩirio mũno makĩria thĩinĩ wa gatitũ thĩka Nda- ndakwĩra nĩ eh, mita magana matano peke yake kuma thika super highway na koguo nĩ gũkorwo ũkĩgwatĩra mburoti njega mũno makĩria tayari land and housing limited maraiga tuko tayari